amukela ka conspicuous talent tv home of talent and analysis so namuntlha hi tele ku ta xopaxopa xma 16 xitsonga music award 16 leti hostaka hi munghana lonene so lexi ni nga ta xi endla ni tshame na bra ya mina ni tshame na hembe okay hi tshika sweswo hembe ni tshame na bra ya mina so lexi nga ta xi endla hi ta famba hi category yin'wana na yin'wana leyi nga koho ka ti-award ta xma sixteen hi tlhe hi vula ku hina hi mavonelo ya hina mi twa kahle hi mavonelo ya hina hi vona nga ku i mani a nga fanela ku wina hi ku ya hi ku va yingisele tinsimu ta voho hinkwato so hi bula mi na ku amukela nakambe so xin'wana xa ko xi fanele mi xi tiva this thing a hi rhangangi tshama hansi hi planela cause a hi la ku va eh, honest as possible na n'wina so a hi tshamanga hansi hi discussa nchumu Mavonelo ma ta hambana kun'wana na kun'wana na kun'wana so a ndzi wu dya nkarhi wo tala munhu byi ri ni sungula ni ta sungula hi best xitsonga afropop song of the year ku na phinda futhe hi ya hi ni si ku na mbilu yanga mop ku na um a swi fambi rejoinder featuring volcano ku na nawe nawe um sign free featuring hi ni si ku na vuyela kaya tsakani s so bra mina a ni ti ku hi hlaya tikhategori hi heta kumbe vhete hi nghena same time a swi lava vhete hi sungula hi kha hi ti hlamusela hlamusela hi ngheni va nga ze va rivala so ka leti ka ka afropop loko wehe a ko va wehe a fanele winisa u ta yi nyika mani ku ya hi vito vanhu vona phinda futhe ku ya hi misini vona mbilu yanga ku ya hi mophinse ni vona swifambi ri jointa nave nave sign free ndzi ni vona vuya la kaya tsakani s hi ku ya hi mina ni vona ku nga ri tinghoma timbirhi leta ti fanele ti kumbe tinharhu leta ti fanele mpela mpela ku va ah, ah, eh, ah, eh, vuya ka two ka two mm.
eh, ka two ni ta famba na rejoinda swifambi se ni famba na sainfree ni c leya na ve nayo mara number one na ve nayo okay misele yi ri ka afropop um a nga yi nyika um ni c na kumbe rejoinda not anc yanga yi nyika sign free featuring anc navi navi kumbe rejoinder featuring volcano sifana so mina vaka uh, leyi nge kanakanyi yi nga yi nyika sign free navi navi hi ku languta dewurisi marito ma nga tirhisiwa xisolani and na ku languta huvulo featurani ku ri sungula va tirha xikan'we ngomeni na ku ngoma hi vulavula yini content ya ngoma so me ni nga yi nyika sign free n'we mi ta vula mavonelo yan'wana ka comment section so hi hundzela mahlweni so eh, ku ya mahlweni bra mina i best xitsonga disco song of the year ku na juliana dolf featuring henisi ku na kusuwana general mosca cinca murhandziwa henisi vavasati va vanhu majombani

mi nga yi miti i mavonelo se a hi hundzeni mahlweni guys hi hundza emahlweni ya ka best xitsonga newcomer artist of the year okay laha ku nga na apostle france mathebula alright a ku moya wa le siyoni okay hi tlhela hi va na eunice n'warich a ku khensa yehovha moya wanga hi tlhela hi va na rito gustavo wa ku basaka tlhela hi wa skheto pfula pfula nsekele se hi vona king pin xikolo a ku ndzulamiso so xin'wana loko ya ri la ka best newcomer lexi fanele xi tisime ni xi hundzisa i ku vo tala mirileni ku van'wana khale va ri musicini swi ta njhani va nominatiwa ka best newcomer i nghena ka best newcomer because a ndzi se tshama a participate ka ti-award ta ka munghana lonene before so va n'wi classify as a newcomer hi ndlela yeleyo and then ka this category a va tekangi general ka ha ri va mixing ti-general so brand mina ku teka nkarhi eh, kumbe ku handle ka ku dya nkarhi i vona nga ku best new comer i ta crown wa mandisa a mina yi vona ka mina ni vona yi fanele yi famba ka xiphola ku nga ri tokistar mara number one xiphola eh, eri xiphola eh, na rito gustavo la mehe ni famba na rito basani xiphola ni n'wi veka sayitini ku ya mehe a fanele a yi crown na rito

and then le ndzeni ka project a ku na risimu leri vitaniwaku um eh, ndzulamisa reduction bises ni famba na rito gustav makari i risimu rero ra basana se loko ku vona ngoma ya xipola va n'wi ndzulamisa va ta famba na xipola a ni ta vona ku ni ni wisa ku yini oh okay so um ku na ku na best xitsonga gospel Song of the Year, Ku na moya wa le Siyoni by Franz Mathebula, Apostle Franz Mathebula, and then Eta Longa by uh, Zimbasan M, and then uh, leti nga sala brame Eh, wa vonakala by pastor rudolf mavasa hi tlhela hi tlhela na ntshava leyi princess m hi tlhela hi vona swi ta lungha by themba nyati so um me ni nga famba na princess m i i i ntshava leyi kumbe um pastor dolf mara loko no fanele ni sacrifice one ni nga sacrifice a pastor dolf ni nyika princess m okay bra me ni la ni famba na princess m na themba nyati alright so hi ta hundzela mahlweni ya ka best xitsonga collaboration of the year yo sungula yena dj nature na slicker a ku mimeza

emuntini wa Ngalasi. Ze Russian army na vari majaha ya basa majaha ya basa yeah before handle ku dya nkarhi leya best collaboration i think it's quite simple kumbe easy nga yi nyika e eh, team xirimani na kk xirimani
a wu ni tivi ene vonela bodleleni perfect

Best Xitsonga Female Artist of the Year a ni nga ta vulavula nchumu tanihiloko ni te e ta va ka endla ti-nominations na ti-predictions ni nge tlhokovetseli ni to vula ku ni vona nga ku ni nga yi nyika mani handle ka ku xopaxopela mavito ya vanhu so ku na flora macawuke ku na manana agnes baloyi ku na manflo ku na xongi rhangani ku na sandile ntshavalana sebelami Dramini, Dramini, Amensia. Se ni karhele vona sandlela nga tekchu leyi yi fanele ya va sandlela
mesero i ri best female a nga yi nyika ta sandleni me yi ni ri ni nga yi nyika man flow swi nge rhanga no lava mnandi mlomo mnandi ya swi nge rhanga no lava so a yi swi tivi ku a yi swi tivi kwala van'wani va ndlayi mara okay mumeli kwalani since nomyeti wa ku esemensela swi komba ku mumeli va esemensela ku hava koho ekategori yeleyo ya best xitsonga eh, female artist of the year
so okay sisi huma ka best female sisi ya ka best itsonga male artist of the year naye kun'wana joe shirmani mr post besi mfana pris rangani na soli makama ku ra mina ri leyi fambisa ku yini
mina besi mfana e eh, ku na besi mfana

ku na a kaya Cedric Tsonga boy i yini lexi i hekeleheki by DJ Mamela Xilala by eh, Mambetani and Daniel Brothers mali ya nhlohlonya JTK could be and Black Cash and then ya bomba Shuma Joes Dr Stone Ngaini kama Brami? Ala Brami na Hey. Eh, Ai thafu kahle kahle swa tingoma leti nga laha tona.
So um since ku ri Xitsonga house mina ni nga famba na Cedric Tsonga Boy kumbe DJ Mamela Xinara ka lava mbirhi. ah mugramin famba na mali ya nhlohlonya cool b na jtk na black cash
alright se hi hundzela mahlweni ya ka mali ya fane yi hetelela yo so eh ya ka best xitsonga most popular song of the year se tinonisa ku ri tshame njhaburani

so ka siku makama ku na risimu leri nga kona ka best kambe ka most popular song of the day
and ka best male ko
a ni vula nchumu a no vutisa ntsena misoni makama nga kona ka most popular song of the year so a nga kona so ku na ndhambi na hi swin'wana na manyoro ya rirhandzu toho te timbirhi ka mina ti-most popular song of the year loko no vhota ni ta vhotela valava vambirhi one of them a cramiwa for

by match sarina na basani rito ka staff ah bra mina na mina fambela na basani na rito ka staff okay mehela ndi nga ni ka Daniel Brothers jolo mbili ni lenga wena ex okay bra ni se ta unzela mahlweni ka best Xitsonga traditional album of the year ku mista kona ina tiko ri horile by Checkers Maluleke Makhana and sisters byela u lo dlaya mhana wena Dingani David Machewula na khisimusi hi by eh, Mxengu dlaya vana xilondza xa- xo anakanya as Oscar Makamu na Majuvani sisters dlaya vana dokodela volume 6 TR Bila na Mhlandelela sisters
ra mina la Ah. What is, what is best Xitsonga traditional album? Not best Xitsonga album, traditional album.
za xintu leti hayi hayi bra mina ni fambela me ti fambela na dinga dinga ndzi ti mathewula ne
ya um dinga ndzi ti mathewula na oscar makama one of them ya ku tlhamiwe and then leyi i best xitsonga artist of the year one of the biggest eh, categories ka xma so ku na u lo dlaya mhana wa wena dingani david mathevula ximvurimpfuri jo xirimani ndhambi mr post swinondzo swo anakanya oscar makamu na majuvani sisters and then wu tshiki wu khuluka sombonisa wona
leyo yo tika kona bra laha yo yo tika swinene mara loko ni langutile laha hi ku ya hi mina ni se siya hi ku ya hi mina ni vulavula mina ni ri hayi endhamba yiminyana hi laha ni famba na oscar makamu na sandler ya sandler na oscar makamu le category i best traditional or best xitsonga album artist of the year Mara ku na swin'wana ni twa nga ku teka wa dyela fika muti wa feka so ni makama ni swi tivi ku ni swi vanisa ku yini swi le ka best me hala kun'wana a nga hala kun'wana a nga ha ri kona i yini xi n'wi endlaka za wa best me okay a reds ni humini ka swona leyi ni nga yi nyiketa Mister post kumbe Oscar makama. nqambi kumbe xilondzo xa ku anakanya Uh, so uh, category ya malast okay a ya malast because ku na producer of the year a ku nominatiwa ni munhu laha swi komba ku va ya ku va ya ku tichuzile mali nyika ku va nyika mali se va tsale ku munhu la nga ta teka best album of the year la nga ta produce album leyi a nga ta teka best producer ya okay So swi komba ku sweswi hi vulavula hi hi hi hi best mi ni twa kahle category leyi eyi nga twa ku humelele swo tala ngo best xitsonga hip hop song of the year best xitsonga hip hop song of the year mm. Eh, loko mina yi langutini leyi eh. rhanga hlati nominista kona ku na mawasa ku nga braython xirimani hi tlhela hi va na ka the bullfrog

eh vutomi loko ni tsheni ni ndla timbirhi ta kona yo sungula ni nyika sign free loko so tsandza sign free a va make sure ku a yi hundzi la ka xiphola la why sign free na xiphola Eh, eha sign free ya dya dya paka ebramini na ya dya- ya dya vamba tindzumba ta dyo district and then xiphola eha xiphola ngo ya ebramini ukinga mali a ngoma ku va reload mara leswi dyi nga yi endlisa swona dyona dyi fakafaka swi swa kona ku va ngoma ya straight a ka leyi yona ni ni fanele ni famba na sign free kumbe xikolo since ku ri best xitsonga hi bof song of the year so mavonelo ya n'wantioko hi mani
siku ra mina ku ti languta hinkwato ka tipholisi leti a ku na laha ku sorisaka ku laha ku fanele ku nghene mani ku hume mani kumbe loyi a fanele a nga nghenangi or njhani njhani tawadi a ku nghenelelanga ka tawadi leti a ku nghenelelangini kombela ku swi veka so ti-artist leti producer-ku music wa right ene ku nghenile ti-artist leti hina hi tiva ku ti nominatiwe via ti-sms ya ni tshemba ni yi veke xitswatsi hi ndlela leya ni nga ni vona ni wa ni hoxa ngopfu um a ku nghenelelanga vanhu lava endlaka music wa kahle ku nghenelele vanhu lava nga nominatiwa hi ti-sms

A mba ya sa thyaka thyaka hi fanele hi n'wi sapota a a hi na lava va deserve-aka ku va laha a hi a hi a hi seketeleni vona coz ku na ti-artist leti va endlaka music wa kahle a ta ha ngheneli coz a ti voteriwi Mhm. so a ni swi tivi ku mavonelo yan'we loko fika timhaka ta xitsonga music award leti hostaka hi radio ya hina hina vatsonga mi ti vonisa ku yini so rikulu ra ti-award i ti-twenty eight ta march ti ya khomeriwa giyani stadium se ku vhota hambi swi pfala rini ku ya ni xona mara vhotetelani mi vhotela mutlangi wa ku va na right u wina ku loko ti-award ti humile hi nga ri na ku rilarila ku manana a fanele mi ya hinkwayo la ni nga wu vula ku va kwini ni ta va vhotela. Sabrina mi marita wa mo hetelela. A marita wa mo hetelela brand new yo ka lo ta. Anti nga sisi sa ko yi ka sira se ku ta wa dire ti ku ma tele ndlela ya ku nghenela vanhu va ba stadium. Ku nghenela vanhu lava va deserve impela va ti phela me ha mo nga gege gege nga jigni hala na. Lo sungula la ka best hip hop song of the year, Xitsonga hip hop song of the year. Va ri Brace Thorn Sherman. Hayi brand new a so menu hayi.